Din il-linja bdejt isu xi 22-23 sena ilu. Minn dejjem kont nieħu pjaċir norganizzaw avvenimenti, però ovvjament darba minnhom inzertajt, kont in the right place in the right time, ħa ngħidu hekk in the right moment, u spiċċajt kont organizzajt konkors ta' sbuħija, dak iż-żmien il-moda kienet il-konkorsi ta' sbuħija li kienu jsiru, u kont għamiltha dak iż-żmien organizzajtha għall-Cash for Cancer. Wara ċertu snin norganizza dan l-avveniment, dak iż-żmien kien ismu Miss Summer Brunette, l-isem anke kien differenti għalli jekk jkunu bjondi ma kinux jidħlu fih, bdejt nirrealizza li dawn bażikament il-konkorza sbuħija mhu qed iwasslu għal imkien, żgur u mhux forsi hemm xi ħaġa oħra li s-settur tal-moda mhuwiex dak. Ovvjament dak iż-żmien ma kienx hawn l-internet, magazines hawn Malta fuq das-settur ma kienu jiġu impurtati xejn, forsi xi magazine li hemm u l-hawn forsi tista' tieħu idea vaga, u għaldaqstant iddeċidejt li nagħmel kuntatt barra minn Malta, intella' l-materjal kollu li nista' nipprovdi hawn Malta biex nieħu opinjoni barranija. U niftakarni kont tlajt Milan b'xi erba' bagalji, kelli ntella' min jgħinni biex iġorr il-bagalji għax dak iż-żmien ma kienx hawn USB sticks u fotografija diġitali kienet għadha ma teżistix, u tlajt bil-materjal kollu, ritratti ta' stilisti tax-xagħar, kif dak iż-żmien konna mmorru għandhom niġbdulhom ir-ritratti tal-istil tax-xagħar, dak li jaħsbu li huwa fashion. industry, fashion photography, fashion hair styling, eċċetera, u tlajt Milan u iltqajt ma' xi erba' kumpaniji differenti. Waħda minnhom kienet għand Aldo Coppola, kumpaniji oħra kont mort għand il-John Caverdesh Institute for Professional Fashion Photography u ħallejtilhom il-materjal kollu hemmhekk waqt li ddiskutejtu magħhom wara ovvjament matul ir-reviews u r-reviews kollha kemm kienu kienu ħorox tajjeb straightforward illi jgħidlek Malta m'għandkomx idea ta' x'jiġifieri moda. Meta ġejt iddiskutejtha mal-kbar, ovvjament ta' dak iż-żmien, jiena tifel Jgħidulek min hu dan il-persuna biex qed jagħmel dawn l-affarijiet. Irrealizzajt illi l-istilisti tax-xagħar dak iż-żmien ħarġu, intefgħu ġos-salon tagħhom, u la korsijiet, u la seminars, u la teknika, xi wħud lemmu l-għawil li kienu jagħmluhom dawn l-affarijiet, però kienu minimi. Allura peress li ħadd ma ried ibiddel il-mentality tiegħu li jgħid isma' għaż jiena l-business tiegħi niftaħ filgħodu u nagħlaq filgħaxija, l-aħwa li ndawwar il-lira tiegħi, tajjeb għalfejn la kulħadd qed jagħmel hekk għandi nkun jien li nuħu dak ix-xogħol biex nagħmel xi ħaġa oħra u hemmhekk ridt nikkrea avveniment tajjeb illi bniedem, jinġibed lejh u l-content create il-Malta Fashion Awards. Kien hemm regolamenti ċari li inti biex tkun tista' tiġi almenu nominat ġewwa l-Malta Fashion Awards, kien hemm lista ta' affarijiet li trid tagħmel. Per eżempju stilista tax-xagħar li jrid jitgħallem tekniċi ġodda, jrid jipprova prodotti ġodda, jrid jieħu korsijiet barra minn Malta, tajjeb, jew tipprova ddur fuq l-importatur u jipprova jġib il-korsijiet hawn Malta, l-istess ħaġa fuq il-makeup artist, l-istess ħaġa fuq il-fotografija. L-istess ħaġa fi kull fashion designers. Fashion designers dak iż-żmien li kien hawn hawn Malta kienu ħajjata, ħajjata primi, tajjeb illi jaraw minn fuq magazine, jikkopjaw il-libsa u jġibulek bl-eżatt, anzi biex ma ngħidlek xejn iżidu fuqha. Però ovvjament dak mhuwiex il-fashion design. Fashion design huwa li bniedem qed jikkrea kollezzjoni sħiħa u qed jisibixxiha darba f'sena, kollezzjoni kollha ispirata mill-ispirazzjoni personali, mill-muża ta' kull ta' kull disinjatur.

Il-moda kienet dejjem xi ħaġa li tatni ispirazzjoni u kif tqanqalli l-motivazzjoni lejn il-kreattività. Infatti, iddeċidejt li give it a try, lokali, u naħseb li s'issa l-affarijiet sejrin mhux ħażin, ħa ngħidu hekk. Dis-sena xtaqt immur xi ħaġa li mhijiex daqshekk lokali imma xi ħaġa li hija aktar mondjali. Infatti użajt l-aspett ġeneriku ħafna ta' l-ossessjoni u l-addiction. Infatti ħadt l-erba' suġġetti li huma varjati ħafna biss ma jippuntaw subajhom lejn ħadd li huma s-sess, ir-reliġjon, id-droga, u l-flus. Bl-espressjoni tiegħi mhuwiex biss li nipprovoka, bl-espressjoni tiegħi jien nipprova nwassal messaġġ u niġbed l-attenzjoni fejn Fl-opinjoni tiegħi naħseb li l-affarijiet mhumiex sejrin tajbin jew l-affarijiet hemm bżonn li jitranġaw, nipprova niġbed l-attenzjoni imma mhux bil-fomm, bl-arti tiegħi ħa ngħid hekk, bid-disinn tiegħi. Ovvjament ikun hemm min jaqrah, jiena nagħmel xi ħaġa li hija metafora litteralment, nuża ħafna kontradizzjoni fid-disinn tiegħi, jiġifieri, ma tkunx daqshekk spoon feeding litteralment, trid tidħol fid-dettall tal-printing, trid tidħol fid-dettall tad-disinn tal-artwork biex inti tara l-istorja kif evolviet. It-teknoloġija nemmen li llum tista' twassal li ovvjament designers jesprimu ruħhom b'iktar mod liberu minħabba l-fatt li tagħmel custom made fabric, Inti litteralment tista' tesprimi dak kollu li għandek ġo moħħok. Fortunatament, hawn Malta sibt fabbrika li it was willing li tgħinni, infatti kabbret ukoll il-makkinarju tagħha biex nevolvu l-proġett. Il-proċess ikun twil ħafna, ovvjament nibdew, jiena nibda bħala designer nagħżel il-materjali, il-materjali jidħlu għat-tests, naraw kif jaqbad il-kulur magħhom, calibration tal-kulur u sakemm naslu għall-aħħar biċċa li ovvjament tkun ta' sodisfazzjon għalija u skont dak li jkolli f'moħħi. L-artisti l-ġodda li qegħdin jitilgħu jidhru li hemm it-talent ġo fihom. Għandek minn kollox. Tajjeb, għandek min jaħseb li huwa artist meta fil-fatt ma jkunx, laqqas idea vaga ma jkollu tiegħu, però xi ħadd jew tal-familja jew quddiem il-mera jikkonvinċi lilu nnifsu li huwa artist. Tajjeb, u għandek min li vera huwa artist tajjeb u ma jistax jimxi. Illum il-ġurnata, is-sistema edukattiva qiegħda tagħti opportunitajiet u żvot, però mhix biżżejjed. Illum il-ġurnata l-artist it-talm u joħroġ minn ġo l-iskola bħala entraprener ukoll. Ma tistax ikun illi l-artist jibqa' bħal qabel, l-artisti l-kbar mietu bil-ġuħ u llum il-ġurnata l-arti tagħhom qed tinbiegħ bil-miljuni. Illum il-ġurnata l-artist parti mill-art li titgħallmu kif jiffinanzja lilu nnifsu wkoll. Is-settur tal-moda tista' tgħidlu maqsum fi tnejn, għandek l-aspett kummerċjali u għandek l-aspett artistiku. L-aspett artistiku bħal kwalunkwe ħaġa oħra l-aspett artistiku u kulturali ibati fejn jidħlu l-finanzi. Għal liema raġuni? Għax int għandek is-settur kummerċjali li jiddomina, tajjeb, l-aqwa ħwienet, l-aqwa stabbilimenti fl-aqwa postijiet primarji, tajjeb, brands internazzjonali, brands li jbigħu bil-massa, għandhom budgets biex jinvestu fil-ħaddiema, għandhom bażikament dak li jridu, ovvjament għax hemm kumpaniji kbar, Hemm jagħtu l-business inizjali lilhom. Fejn jidħol imbagħad id-disinjatur Malti, hemmhekk inbatu. Għax inti d-disinjatur mhuwiex id-disinjatur ta' ħwejjeġ biss, għandek id-disinjaturi llum il-ġurnati li jikrew ġojjellerija bl-idejn li jpinġu u jaħdmuha b'tekniċi kompletament differenti wieħed mill-ieħor. Però l-biċċa li qegħdin il-vantaġġ illi fiha minn banda huwa illi l-Malti sar japprezza il-made in Malta. Jiena niftakar illi xi ħaġa fil-passat antik, dak li huwa magħmul Malti, Tajjeb ma kienx hawn interess fih. Settur tal-moda ma kienx interessa lil ħafna nies. Jiena niftakar għandi fashion awards meta konna nagħmluha dar il-Mediterran, darba minnhom ridt inkun naf għal liema raġuni 80 fil-mija tal-udjenza li kienet qiegħda tkun ġos-sala hija magħmula mis-settur femminili. U meta konna saqsejna u għamilna surveys lirġiel dawk f'fashion shows ma tarahx nersaq lejn fashion shows m'aħniex interessati u mhux is-settur tagħna. Illum il-ġurnata s-settur maskili, tajjeb, huwa dominanti daqs kemm hu dominanti s-settur femminili fis-settur tal-moda. U l-udjenzi li qegħdin naraw illum il-ġurnata jsegwu s-settur tal-moda huwa ħafna, ħafna kbir li qatt ma mmaġinajnieh. Fejn is-sena l-oħra il-Malta Fashion Week kien ikollha post wieħed li jifraħ erba' mitt ruħ, qed tiġi udjenza t'erba' mitt ruħ biex tara tliet disinjaturi show wara l-ieħor fl-istess post. Din is-sena ħadna sogru kbir. Din is-sena f'kull ġurnata kien hemm tlieta jew erba' avvenimenti fl-istess post. nofs siegħa bejn wieħed u ieħor kollha bl-udjenza partikolari tagħha.
Nemmen li l-clientele Maltija qiegħda tikber. In-nies, il-poplu Malti qed idaħħal iktar interess lejn il-talent lokali u ovvjament fl-aħħar mill-aħħar qed jinxtaraw iktar xogħlijiet m'għand id-designers lokali. Għalkemm għadna limitati bħala suq, fl-aħħar mill-aħħar irridu nammettu, għax jiena bħala designer għadni ma nistax ngħix fuq id-disinn biss, fortunatament għalija għax il-ħajja tiġi iktar mgħaġġla u iktar ġenn. biss qegħdin niżviluppaw il-moda b'iktar rata mgħaġġla, ejja ngħidu hekk. In-nies qed idaħħlu f'moħħhom is-sens tal-moda, in-nies qed qed japprezzaw iktar dik li hija ħafna importanti, it-talent lokali, qed jiffolowjaw it-talent lokali, qed jaraw x'qed jiġri, jattendu għall-fashion shows, jiffolowjaw social media tat-talent lokali, ġifieri xi Nemmen li hemm pass pożittiv ħafna. Bħala bloggers, il-bloggers ukoll qed jidħlu, qed jinteressaw ruħhom ħafna, immens, fit-talent lokali. Jiena s-sena l-oħra kelli feedback m'għand il-bloggers tal-ġenn, jiġifieri ġew jaraw ix-xogħol, interviews, daħlu in depth fil-kunċett, riedu jifhmu sal-inqas dettall, riedu jaraw il-printing, qed ngħidlek. Jiġifieri l-interess hemmhekk qiegħed fl-aħħar mill-aħħar. Ovvjament għad fadlilna ż-żmien u l-ħin biex inkomplu nevolvu, imma nemmen li mixjin lejn it-triq it-tajba.
Inti m'intix tmur biss għal ħwejjeġ biss. Int qed tmur biex tara arti. Ħa tara l-artist partikolari biex qed joħroġ. Qed tmur tara postijiet storiċi illi forsi mhux għax kienu għall-Malta Fashion Week, nies laqqas biss kienu joħolmu jidħlu fuqhom. U dan li għamilna s-sena l-oħra u ta' qabilha meta dħalna ġol-Belt Valletta u għażilna postijiet illi kollha għandhom, tajjeb, storja warajhom. Illi jekk għandek il-media barranija u qed isaqsu fejn hu dak il-post, x'inhu dak il-post, kemm hemm l-art sabiħa, kemm hu hekk, awtomatikament int qed tippromwovi l-kultura u l-wirt storiku ta' pajjiżek permezz ta' linja differenti. U anke meta mmorru fuq skala internazzjonali, meta qed inġibu televiżjonijiet illi dawn ma jirrappurtawx kultura, ma jirrappurtawx hekk, jirrappurtaw moda biss. Però awtomatikament min qed jarahom huwa interessat fil-moda. Però waqt li qed jara l-Malta Fashion Week, il-post ta' Malta qed jara l-Malta mhux just il-ħwejġ li qed joffri d-disinjatur, tajjeb illi forsi kumparat ma' barra għad fadal fejn nikbru ħafna iktar, però fl-istess ħin qegħdin jaraw il-ġmiel ta' postijiet illi għandna. Ovvjament, hemm xi ħaġa li titfagħna lura hija waħda illi fejn aħna qegħdin nieħdu gost nippromwovu dawn il-postijiet storiċi illi għandna, ovvjament meta tiġi biex tidħol fi daw il-postijiet storiċi flok qed issib tapit aħmar illi jgħinuk jisma' li bis-saħħa tiegħek se se mmexxu kompletament udjenza differenti, tajjeb ovvjament issib l-ebbużija. Għax ovvjament kulħadd qed iħares mil-lenti tiegħu. Jiena nemmen illi s-settur tal-moda bil-lat artistiku tiegħu kapaċi jagħti promozzjoni għat-turiżmu Malti, Illi s'issa għadna qatt ma wasalna lih. Malta dejjem irriklamat turist kompletament differenti. Tajjeb attakkajna turist illi l-pensjonanti Ingliż, il-Ġermaniż, tal-low cost, ippruvajnihom kollha, ġifieri nipprovaw, però ovvjament it-turist illi jħares lejn is-settur tal-moda qatt ma missejnieh. U qed immissu f'dawn l-affarijiet. U hemm provi li ressaqnihom li dawn l-affarijiet hawn min illi idur il-fashion weeks, tad-dinja jmur jirrapporta fuqhom u jirrapporta awtomatikament xi ġmiel ta' gżira għandna, iċ-ċokon tagħna, eċċetera U dak awtomatikament huwa riklam illi żgur mhux forsi ġab nies b'investiment hawn Malta għax rajna disinjaturi li ġew għall-Fashion Week u fetħu ħwienet f'postijiet ċentrali, kull sena jkollna min jagħmilha, kellna nies illi ġew u xtraw il-propjetà tagħhom hawn Malta wkoll permezz tas-settur tal-moda.

Il-moda fl-aħħar mill-aħħar qiegħda hemmhekk biex lilek tħoss, iġġiegħlek tħossok komdu. Tajjeb, ġifieri dik hija waħda. Għalkemm hemm ċertu regoli, ir-regoli mhumiex illi bilfors bniedem itqabbel kulur ma' kulur ieħor. Imma, Fl-għajnejn in ġenerali, nara bħal m'għandek kuluri li joħorġu mill-moda anke djar, għamilna żmien li kien ikun hemm sufan u kuluri u kewba u affarijiet minn dawn imma bdejna mmorru llum il-ġurnata qegħdin immorru fuq is-settur minimalista, tajjeb, ma jfissirx li min għadu jmur fuq dak l-istil ta' qabel qed jagħmel xi ħaġa ħażina u l-istess is-settur tal-moda. Il-moda qiegħda hemmhekk l-ewwel primarjament biex inti tħossok komdu. Jekk inti il-qomos idejquk u tiddeċiedi li tilbes it-t-shirts ħadd mhu sidek u inti tagħmel l-ebda regola ħażina illi flok tilbes qmis qed tilbes Flokk, tajjeb però, jekk kienu mmorru inġenerali, is-settur tal-moda qiegħed hemmhekk ukoll biex lilek iġegħlek tidher aħjar. Fis-sens tal-kelma, jekk bniedem li jkun qasir, tajjeb qed jilbes xi ħaġa bir-rigi minduda, iktar se ġġegħlu jħossu qasir. Allura awtomatikament għandek dawk ir-regolamenti inġenerali x'tista'. Il-moda
hija espressjoni, biss ovvjament hawn min ifittex il-kumdità fl-aħħar mill-aħħar. Jiddependi wkoll minn liema background tkun ġej. Jekk ikollok background artistiku, inti ħa tkun ovvjament ħa toħroġ l-espressjoni artistika tiegħek b'mod aktar aħjar. Għad fadal iva, hawn min iħobb għadu mhux jinxilli, iktar ma jkun bombastiku l-oġġett, iktar tajjeb. Mhux qed ngħidu li għamel ħażin, però trid tara bniedem x'jixraqlu u ma jixraqlux. L-età tgħallem ukoll. Ma jistax ikun għandek 55 sena u tipprova tilbes il-ħwejjeġ li jilbsu tfajliet ta' ħmistax, sittax-il sena. Għax imbagħad, għalkemm kulħadd irid iħossu komdu kif jilbes, fl-aħħar mill-aħħar ma jridx tħossok, ma tridx li tkun tidher redikolu wkoll. Ġifieri, regolamenti qegħdin hemm, jogħġbukx jew le, però jekk mhux se tobdi magħhom, jekk mhux se timxi magħhom, Ovvjament l-immaġini tiegħek fil-pubbliku se tvarja. U ovvjament aħna nilbsu b'dan il-mod. Jekk inti mort ġo post u kulħadd qiegħed bil-ġlekku bl-ingravata u inti mort bil-karkuru bix-xorts, awtomatikament se tħossok skomdu. Jekk mhux se tħossok skomdu, se tkun tispikka b'mod negattiv. U dan messaġġ li f'kelma waħda dak li rrid ngħid.

Bħala Fashion Week iktar għamlilna mmorru fuq l-att kummerċjali. Tgħid isma' għandek il-brands internazzjonali, għandek il-brands dawn li għandhom ġo pajjiżhom budgets biex jonfqu, tistidinhom hawn Malta, qed jiġu hawn Malta, qed jagħmlu show għax aħna l-ispejjeż tagħna huma inqas minn ta' pajjiżi barranin f'dawn l-affarijiet u joħorġu b'irħas. u l-exposure li jkollhom tkun ħafna ikbar li kieku pparteċipaw ġo fashion weeks il-kbar, għas-sempliċi raġuni aħna it-trażmissjonijiet li wassalna bħal stazzjonijiet bħal huma l-World Fashion Channel u l-Fashion TV li dawn għandhom 250 miljun household li jarawhom barra minn Malta ġo l-ħwienet u ġo kafetterijas u reception u affarijiet minn dawn tara dawn l-istazzjonijiet jew wieħed jew l-ieħor ġifieri tlieta erbgħa li hawn Meta tara l-Malta fi x'inhu hik għaddejja fuqha, bdew jgħidu isma' jekk jien nkun mort Pariġi jew jekk immur Londra ħa nkun wieħed mill-150 200 disinjaturi li hemm jeżibixxi u daw il-bniedi ħadd mhu ralta l-kbar u lili ħadd ma jafuni x-show tiegħi se jkun fid-disgħa ta' filgħodu. Inżilt Malta, kelli prime time, location, u dehrt. Mela might as well ħalli għal flus inqas. Però mbagħad xi jiġrilek? Illi fejn ħaddieħor qed japplika l-fondi, barranin, ġo pajjiżhom stess, tal-kultura u l-arti u jiġi hawn Malta, Bil-budgets tiegħu minn barra, il-Malti m'għandux il-budgets biex juri lilu nnifsu ġo pajjiżu u li mhux kien għas-settur privat li qed jinvesti f'daw it-talent, id-disinjaturi Maltin tgħoddhom fuq pala t'id waħda illi huma full-timers fuq dax-xogħol. Nemmen li hawn ħafna nies li għadhom jemmnu li l-moda hija just hobby, biss wara wara l. ejja ngħidu hekk, id-dedikazzjoni tal-moda hemm ħafna passjoni, speċjalment mgħand min qed jikkrea. Sfortunatament ma nemminx li qed intuha daqshekk vibe daqskemm nagħtu fil-kultura, kultura Maltija ħa ngħidu hekk, daqskemm nagħtu lill-mużika, id-danza u t-teatru. Is-suġġett, is-settur tal-moda għadu qed jitfarfar u nemmen li bl-għajnuna, ta' awtoritajiet, nies li jemmnu f'disinjaturi lokali, nemmen li s-suġġett tal-moda u s-settur tal-moda jikber daqs l-oħrajn.
Is-settur lokali l-vantaġġ li għandu minn fuq il-brands barranin hija waħda, fejn illum il-ġurnata kulħadd qed igerger li l-internet qed ikisser il-bejgħ lokali, għaliex hawn Malta tixtri bi kwantità inqas allura l-prezz tiegħek huwa iktar għoli, għandek prime retail location allura l-kirjiet huma għoljin u l-bejgħ huwa baxx tiegħek. Is-settur lokali mhux se jkollok dik il-biża'. Għaliex jekk int qed tinvesti f'disinjatur, ejja ngħidu, xi ħadd jiddeċiedi li jinvesti fuq brand u flok jaqbad brand barranija u jiftaħ franchise hawn Malta jiddeċiedi jiftaħ bil-brand Ritian Zammit. Rid Jien Żammit mhux se ssib il-kompetizzjoni li ssibha fuq l-internet għax Rid Jien Żammit miegħek qiegħda l-ewwel darba miegħek anzi l-vantaġġ li jista' jkollok jekk int għandek nies illi huma investituri warajk kapaċi rriklamawlek barra minn Malta u l-franchise tinfetaħ vice versa fejn kapaċi jkollok investitur barrani illi flok jiftaħ brand illi ftit li xejn nies jafuha fl-Ewropa qed jiftaħlek bi brand li hija Rid Jien Żammit jirriklama u bir-riklam awtomatikament jekk hemm il-kwalità mar-riklam jikber. li hemm interess lokalment diġà huwa move tajjeb ħa ngħid hekk. Lil quddiem forsi bl-interess Malti wkoll jiġi dak barrani, ovvjament jien nemmen li l-industrija tal-moda Malta għad tilħaq livell ħafna ikbar. L-iskop tiegħi dak huwa, illi għadha kif għadha tnara, illi nara artisti Maltin, tajjeb, illi jiftħu l-brands tagħhom franchise barra minn Malta. Il-parir huwa wieħed, illi bniedem irid jitla' tarġa tarġa. Ma jrid qatt iħares kbir, qatt ma jrid jintefaħ bih innifsu, ma jridx jippretendi li laħaq xi ħaġa u huwa l-aqwa fost l-oħrajn. L-artisti hawn Malta jridu jaħdmu id f'id. Jgħinu lil xulxin, kulħadd għandu l-istil partikolari tiegħu. Tajjeb illi jkun hemm kompetizzjoni bejniethom għax kompetizzjoni tittik iktar għal xiex taħdem. Però finalment sakemm il-kompetizzjoni tkun healthy u ma taħlix iktar ħin tara x'se tagħmel biex tfixkel lil ħaddieħor huwa dak il-ħin Tutilizzah biex tkabbar lejk innifsek ikun wisq aħjar. Messaġġ finali hija waħda, il-pajjiż jinvesti f'ħafna affarijiet. Jinvesti f'avvenimenti, jintefqu flus f'dawn l-affarijiet u tajjeb illi jsir għax kollox għandu jkun. Però ovvjament li kieku kollox ikun imqassam, mhux ikollok ċertu affarijiet illi qed ikun hemm spiża kbira assoluta fiha u affarijiet mhuwiex, tajjeb, hemmhekk jiena ma naqbilx magħha. Jiena nemmen li għandu jkun hemm bilanċ, għandu jingħata l-attenzjoni kompluta, tajjeb, ma jfissirx għax il-mużika kulħadd jismagħha meta nidħlu għas-sfin jew l-isports, anke l-isports ukoll, illum il-ġurnata pereżempju l-isports, il-futbol huwa primarju. Il-futbol hemm il-maġis għalihom, tajjeb, imma mbagħad meta nidħlu għal sports oħrajn, fl-aħħar mill-aħħar huma sports ukoll. U mhux min ikun qiegħed f'postijiet jew f'bordijiet li qed jiddeċiedu fejn se jinġew investiti l-affarijiet Għax ma tolqtux dak is-settur, ifisser dak is-settur mhux tajjeb. L-isports u l-arti l-istess ħaġa. Ovvjament jien qed nitkellem f'isem is-settur tal-moda, tajjeb, is-settur artistiku tal-moda, allura nitkellem fuqha, però finalment xorta naf illi mhux is-settur tal-moda biss. Hemm bżonn ta' iktar bilanċ. Nemmen li għandna bżonn iktar għajnuna mant l-awtoritajiet bħala talent tal-moda, bħala mod artistiku differenti biex aħna jirnexxielna ovvjament għax daw l-affarijiet jiġu jiswew ħafna flus, ovvjament, speċjalment meta jkollok custom made printing, we're not joking. Ġifieri nemmen li jekk l-awtoritajiet ikunu jistgħu jgħinuna bħala individwi jew bħala assoċjazzjoni, ġifieri nemmen li ikunu t'għajnuna kbira għaż-żgħir, għax aħna fl-aħħar mill-aħħar għadna żgħar, il-finanzi huma dawk li huma u jkollna l-limiti tagħna. Biss il-motivazzjoni u d-dedikazzjoni u l-passjoni ma twaqqafniex il-mod finanzjarju li jkollna qeddib hekk għaliex aħna ovvjament, ma nitkellimx biss għalija, nitkellem għal diżenjaturi oħra, id-dedikazzjoni tkun hemm and